Sou, an hei si mer erëm eng an neier Folg vu Wolfenstein, The New Order. A mir mussen, jo, halt d'Maul! Ech weess, ech hunn et scho gesot, mir mussen elo eng D-Tronic Battery fannen. An natierlech gesäit ons déi Wachen duerwen net, datt mir hei rauserschläichen, ne? Jo, jo, nee. Et däerf een net ze no Löffelche mat deem anere maachen, well soss flitt een, soss gëtt een nämlech gegrillt hei. Sou, mir maachen ons lo klammheemlech an de Block 6, d'Kommandozentral, fir eng D-Tronic Battery ze fannen fir eisen Här Seth. Hei kommt ech net duerch. Kann ech dat opschreiwen? An du muss lo wéi dofir duerch dat halleft Gebai hei schläichen. Wat awer normalerweis kee Problem dërft sinn. Fir e BJ Blazkowicz ass dat jo natierlech kee Problem. Äh, wat haben wir denn hier? Es sei dass hei Batterie schon ass. Ah nee. Okay. Okay, hei si mer dann elo am Block 6. De Fändel, deen ass och do uewen. Mam Wolfenstein zeechnen hatt des Kéier. Here we are, Camp Command Building. Ah, dat wäert et do sinn, ok. Ah, de Shan hiert KZ oder wat dat hei dann och ëmmer ass, ass net besonnesch krass geséchert, lo mol just esou fir ze soen. Sou, an ech hätte mir kënnen hei iwwert, iwwert déi Dénger hei erakommen. An ech hunn och iergendwéi dat dommt Gefill, datt mer. dass mer haut d'Frau Engel wäerte begéinen. Ah, Männer, ech héieren déi domm Fotzger, dat gefält mer guer net. Natierlech fält et guer net op wann ech hei sou matzen vergiess ech iergendwéi wa schwätzen, mee dat ass awer cool. Sou, mir man ons do mol an d'Comment Building. Battery has to be in here somewhere. Sou kack Kont. Zack, zack, zack, ganz séier, ganz séier. De Moppi däerf net wakereg ginn. Gudde Moppi, brave Moppi. Pssst, et wäert ganz séier eriwwer sinn. Zack, sou. Huh, Assassin! Wat ass dann dat? Assassin, dat war bei Stealth. Do sinn ech am Moment am wäitsten. Wou ass dat elo? Ass do den Assassin? Nee. Reduce the sound mode while sprinking, increase movement when crouching, cool. Dass dee ongewéinlech Geräusch mam Schläichen am wäitste sinn. Deutsche Volksmusik.

Smile Dat ass kloer eng kleng Overcharge. Smile Bannendran gesäit méi edel hei aus. Zack Humm do muss richteg gutt doen, deen huet bestëmmt Kappwéi. Ma wann en nach lieft. Keng kee Gold hei wat ech ka matgoe loossen? Nee natierlech net. Onse gierege klenge Polack hei. Ass en Amerikaner mat polnesche Wuerzelen? Iergendwéi sou eppes.

Wou's den Tippständer lo hingeleet, wou en nach stung. Hallo? Wou's déi Wach hin, déi wuel grad nach hei war? Dun trëppelt déi entwou dra, si. Déi gesellen eis natierlech hei net, mee si ganz an der Wellesch hei. Zack! Oh mam Helm ging ech setzen dass dat geet. Do ass eng Foto vun eisem glorreichen Führer. Ass dat en? Nee, do schéngt en aneren ze sin. Sou, wat hu mer hei? Du därfs net direkt dohinner geheien, du därfs nemmen drop ausrutschen a gehirlos op d'Maul goen. Ok, gudd.

Domm Klont do. Ok dunn ass een. Ech mengen déi gi mer ons direkt mol huelen. Jo du hues och net méi vill ze päifen. Zack. Zack Messer. Overcharge. Do ass d'Frau Engel. Ok hu mer e bësse méi Wachen.

Ah, ech hat d'Gefill, dass dat e bësse méi wat wéi nëmmen eng Batterie. Ech mengen, mir klammen mol op ee Messer ëm, dass mir einfach ze handhaben. Dann ass eent, zwéi. Okay. Zum Gléck krut den aneren näischt mat, fannen ech gutt. Zack. Ech wollt gutt. Oh Gott, hues du fir Pirouette gedréit? Léck mir am Arsch, also esou wéi ech mech d'Zäit beweegen, huet net besonnesch gesond ausgesinn.

Du domm Fotz du, ech man dech färdeg! Oh komm schon, komm schon Allen!

Your kind exterminated. Seit ech bësse schlecht aus, hä? Feed your flesh to the Elend Gebëss. cannibals. Oha, bréit se ëm wann ech lift, gell? Oh, jetzt ass se scho net dout. Jetzt ass se honnert pro net dout. Dat ass awer e léiwe Roboter. Et schéngt interessant ze ginn elo. Take a seat.

Dei! Sou, a mir gi mol weider. Wumm! Sou, zum Glück hu mir den décksten hei. Zack, zack, zack, zack. Jetzt, da ich meng Aen ze spinne mega geil. Da freckt er lo geil. Schéin top! Ah, luewe mol no, zi mer ons mol zeréck hei, éiere mer hei erëm frecken. Ah, dat ënnen ass ons Port vun dem Mechanized Robot hei. Fëll elo futti. Hunn se a genuch esou lues, he? So, tschüss. Wëlls du?

So. Okay. Ech sinn hei. Ge man klamm raus ne. Sou, okay. Also ech war zwar immer Trumps lo virgestallt, hei war se bësse méi so... Was hast du?

Ah, dat ass e Fettsak. Fatsch, is awer vun top. Du muss jo am gangen, ech kann net méi mache wie wie geht dat dat alles verschwommen. Ech will ja lo keen excuséieren. Wa wat? Kritt en nach esou fucking Roboter? Wou da schéissen déi op mech? Sou. Komm wat dat lo wéi. Mir werden dës Platz zerstéiere gell. Und ich warte.

Ok kréien ech vu Gesondheet nach hir, dat wier zimlech cool. Kissen Dual! Nee ech muss ech muss ophalen dat ze soen, ech däerf jo hei de grousse Meeschter net kopéieren. Ah dat war do, dat kann ech net huelen, ok hei sinn nach Hëlzkëschten. Ech hu genuch. Ok maache mer ons hei nach, ech hoffen du wëlls mat dem, ah déi wëlle mat dem Camion hei flüchten.

Jo, dann schéngt mer relativ séier aus dem Prisong ausgebrach ze sinn. Kann ech der bréngen? Looss just herschwätzen, wann ech géif.

Ah, dees de komeschen Datjuchut do? Déi hunn am Fong einfach nëmme gewëssenschaftlert, Saachen erfonnt, deenen hir Bestëmmung awer ni war als Waff agesat ze ginn, wat leider Gottes vun den Nazien herno gemaach ginn ass. Jo, halt d'Maul, hues awer ze schwätzen hei. Jo. Gott, pass op meng Mamm, scha Rou man! Maja an si hunn d'Nazien hunn nëmmen e klengen, e klengt Safehouse vun deene fonnt, mee et ginn der nach dausend op der Welt, wat ech relativ interessant fonnt. D'Geschicht schengt net ëmmer méi flott ze ginn, an ech géing och soen, mir maachen elo hei eng kleng Folgpaus, an an der nächster Folg probéiere mer dann säi Schweessapparat ze fannen. Ech soen Iech Merci fir d'Nokucke, bis déi nächst Kéier, ciao!